kanmah lawng nih hlah maw kan rak ton rua kan ti lio ah Bawi Jesuh zong nih fak tuk in a rak tuarmi kha kan hun ruatṭi hna lai. Galili ram hi milung thawh a rang pawl deuh kanmah Laimi bantuk te hin si pah ve i kut i rian a ṭuanmi pawl, re a theimi, nga tlaimi, pumpawcawmnak i a cawl a cangmi an si i fimthiamnak sangpi nei hna hlah hmanhsehlaw nunnak dingin a nungmi vancung pennak Pathian pennak zeitik dah a phak te lai tiah Messiah ai orh vemi an si hna i a thatho kho ngaingaimi an si. Dr. William Barclay nih a kan chimh ning ahcun kha Galilee peng kha tu le tu hi dothlennak lei ah hin an tha tho sual ve tawn i an neihmi hriamnam ah le tuhmui hreitlung nam fei cu hrawnghrang lawng an si i training ṭha te a neimi an si lo i an lung nih latho i rianrang in Rom cozah hna kha an va tu ve sual tawn an va ṭhuat ve sual tawn voikhat lebang cu Ben Jesus an timi pa nih hin minung zeimawzat hna kha rawl a dangh khawh hna khuaruah harnak thil hna tuah le hi bak hi kan Messiah a sin ti an rak zul i mi tampi har an rak tong bal Phuntanh pawl ṭhithruainak in le dothlennak can caah heh tiah an rak cawlcangh ruangah fak tuk in Rom ralkap kha an rak doh ve bal hna i an tonmi cu fak deuh in kan ṭhuat lawlaw hna lai i hi hna pawl hi dohnak ah an ral ṭha ti hna hlah seh rim hna seh tiin Sikan nei te ummi Rom ralkap kha cun tei ṭung hna lo i zeitluk in dah ningzah awk tlak le lungfah awk tlak a rak chuah tiah cun Nazareth khua hrawng hrang ah khan ni ni khat bak ah hin an thahmi hna hi Rom ralkap nih an thahmi hna hi a thongleng an si. Cu minung a thongleng cu zeitin an thah hna tiah cun vailam an tah hna. an pasal le ni tel an fapa le ni tel an ṭa le ni tel an nau le ni tel cucu a hmutu vialte nih holh zong holh ngam lo i khiahmah tein an zoh an ṭap kan bawipa jesuh khrih zong nih kha a rak hmuh vemi si a tuar vemi si Maw Pathian na dinnak hi, hi vawlei cungah tlung ne kun lo maw tiah dinnak ca i a mitthli a tla cuahmahmi, a ik thluahmahmi hna, a ṭang ai cum cuahmahmi hna, a lung a fak tukmi hna sinah Bawi Jesuh Khrih nih tlang cungah hung kai bia a chimmi hna cu nan rel thei tuk nan thilrit tuk thilrit kan chanpi hna la atu i dinnak ca i a tlami nan mitthli he pathian nih an hnemh hna lai ti kha bia a hun chimmi hna si atu i nan ṭah nan ai hramnak hi nan thachia hrimhrim hlah u a donghnak a teitu a simi pathian nih an hnemh hna lai ti kha Bawi Jesuh Khrih nih hnemhnak bia an thilrit a phurhpi hna nak hna bia a si. Matthai dal nga cang linak zawn hi phun hnih in van hrilhfiah si ahcun a phun khatnak cu pumpak ca a si. A phun hnihnak cu tu i ka chimmi as a nation miphun dirhmun in mibu dirhmun in hnemh nan si te lai. Na mitthli hi a man a neimi mitthli a si. ṭhatnak ding caah dinnak ding caah zalonnak ding caah i ruannak ding caah pathian pennak ding caah a tlami mitthli a luangmi mitthli a si hnemh na tong te lai ti kha miphun sin i chimmi pumpak caah cun minung hi kan nunnak hi misual ka si ti i hngalh hi biapi tuk Ka nunnak kai zoh lengmang tikah misual bik ka si ti kai hngalh tikah cun mitthli tlak lo in um khawh a si lo. Bawipa ka sual tuk ka ngaithiam tiah Pathian va fuh law ka ṭha lo. Cu tikah kha ther lengmang phang lengmang in Pathian va fuh venak mitthli tlaknak kha mitthli nih nunnak a ciah tikah cun Pathian nih aw ka fa tiah rak cohlannak kan ngaihthiam tiah rak cohlannak cucu khamhnak kan ti lengmangmi si cu hmanthlak ah cun hnemhnak a um lawmhnak a um timi pumpak caah a si zedah ai law tiah cun hi vawlei a ro ngaimi ah khin ti va toih hmanh rianrang in ti kha vawlei nih a dawp dih ko lai a ro tuk tikah khan dawp duhnak le ngei duhnak nih khan a dawp dih ti awk tluk khi si. Kan nunnak a rocarmi kan sualnak hi vawlei kak bantukin a lomi kha i ngaihchihnak mitthli nih a ciah tikah cun hninhnonak a chuak i thlaici kheuhnak a chuak i hnemhnak a chuak i Pathian khamhnak a si. Cucu mah pumpak santlaih lonak i mui Pathian fuhnak chungah hnemhnak a umnak pumpak ca a si. Miphun caah cun dinnak ruangah mitthli tlami hna, ni ni khat ah minung thongkhat hna halkha van tar ve nik tuah hna sal kan lawh hnga. Atu ah kan tonmi hi a fak lengluang ko. Kanmah le kan khap cio cun. Sihmanhsehlaw Bawi Jesuh chan lio zongah khan an rak ton bakmi, an mit in an rak hmuh vemi an hacang an i rial i ikthliahmah in an, an mitthli rak tla ve ko ti kha nan mitthlam ah cuang ve selaw ti ka duh ngai. Cu lio ahcun Bawi Jesuh Khrih nih a zultu vialte kha mibupi kha thlarau lei tihal rawlṭam i a ṭam tukmi hna a zoh tik hna an rethei tuk, an thilrit tuk ti kha a hngalh. Ka in thilrit ti tikah Bawisu Khrih nih nan thilrit kan chawn hna la ti tikah hin a tlawm bik phunkhat a si kho rihmi cu a si ti ahcun phungbia cawnpiaktu sazate le farasi hna nih nawlbia hi tam tuk in an chap tikah nawlbia pahra pahra te simi khi dok aw tam tuk lawmah man chap le misnah timi cauk atu kan nih lai lai lai ca cun le ok zong kan nei lo mu mirang ca hman in CCU hman am rua lo ka te misnah timi cauk hi Judah paul Judah nun phung zulhphung, nawlbia, Farasi mi nih an i tlaihmi phung kermei tiang hi zeitluk in dah a tam ti ahcun Sabbath ni kha thiang tein na ul lai timi biatlang tlang khat te khi takaw. An chap lengmang i cucu Sabbath cu zeitin zeitin a thianter timi uh, Sabbath ul lo cu zeidah a si timi phung an tuah le zaruk le hleithum an chuah cu an phung ṭeng a tam tuk an bylaw tam tuk Cu nih cun an ca a nan tuk hna i an chuak kho ti lo. An i hrit phuak kho lo. Thongtla bantukin a hren hna. Cu chinchap ah cun atu i ni ni khat te hna mi a thong te hna i vailam an van tah hnawhmi te hna dirhmun an si. Biaknak lei nih le lungthin ram ah fak tukin an nen lio hna a si. Nai ngayi lei kan chim siah le miphun dang nih an ka tang an lamh lio hna si. Cu bantuk lio ahcun Jesuh nih ra u, keimah nih nan thilrit kan chawn hna lai ti nunzia a kan chimh. Kei cu nun nem le mitoidor ka si caah ka nawl hi cawn ve u, cun dinhnak kha nan hmuh lai. Ka seinam cu a bei nuam i ka thil cu a zaang tiah a kan titu Bawi Jesuh Khrih nih cu harnak vialte lonh ding in a kan sawm. Amah he cun tuahṭi khawh a si. A donghnak bik ah biazai pakhat te kan hun chim ta lai. Cu biazai cu anonymous poet an ti i, poem an ti i, uh, a min hngalh lomi, a phuahtu, a phantu an hngalh ti ṭung lo na a bia ṭha tukmi biazai te khi si. cu bizai zeidah si ti ahcun hmanthlak bia na chim voikhat ahcun na tiang khi rili kap i thasep ho lakah set ho lakah khin maw kene pahnih te he kale ti minung pahnih kene kene cu pali um lai tinak si cu minung cu kan kene kha pahnih lengmang kal ve caah to minung pahnih kene te kha avan kal e tlawmpal ah khin a cat i keneh pahnih kha minung pahnih keneh kha a cat i minung pakhat keneh lawng a van um le a hnu ah khin caan zeimazat a van roh ah khin khi a van kal ah khin minung pahnih keneh kha a um ṭhan cu tikah kha ka bia biazai a ṭialtu pa nih bia ai hal Bawipa Jesuh Khrih ka nunnak ah hin ka nunnak khualtlawn lam ah na ka kalpi lengmang i ka tluang ngai ko. Khi keneh te khi ka zoh tikah ka nun lam thluan vialte ka tluan bik lio zong na ka kalpi ko i asinain Bawipa a zia keneh pakhat te lawng umnak khi ka van zoh tikah ka nunnak ah a fah bik lio caan si ṭung. ka ngaihchiat bik lio caan si ṭung ka lung a fah bik lio caan si ṭung nangmah kan herh bik lio caan ah zei ruangah dah na ka kal ta keneh pakhat lawng kha amah keneh ah ai ruah le cu tikah Bawipa Jesuh Khrih kha bia a hal cu tikah Bawipa Jesuh Khrih nih onem tein bia a leh ka fa na chimmi a hmaan A hmasa i kan pahnih te lawng te kan kalmi artlang te kan kal cuahmah mi minung pahnih ke ne te khi na tluan cuahmah lio khan kan kal ko e asinain minung pakhat ke ne te lawng a hong langmi ah khin nai ruah ning ahcun nangmah tein ka kal tiah nai ruah mi khi na rak kal kho lo na lungretheihnak le na lungfahnak le na ngaihchiatnak le na mitthli nih an zelh tuk tikah a kal in na kal kho lo cucaah cun na keneh i nai ruahmi khi nangmah keneh rak si lo teh na kal kho sual lai lo ti ka phan ruangah kan puak ate kan puak i keneh pakhat te lawng a simi vialte khi keimah na bawipa nih kan puak chung vialte a si Na a caan van zat tikah e atu cu a tuar khawh cang lai ka ti kan ṭhum ṭhan le pei muikhat te kan kal ṭhan mi kan si cu. Atu lio nai ruah ning ah na ka kaltak ti nai ruah mi khi a si nem ah kan kaltak hrimhrim lo. Na celh la lo ti ka phan ruangah kan puaktu a si tiah Bawi Jesuh Khrih nih bia a hnemhnak te ka si. Nenni ahhin Chin mipi nih kan tuarmi kan tuar lio ahhin Bawipa nih a kan puak lio si ti kan philh hna lai lo. Nenni ahhin Bethel Khrihfabu nih a fak tukmi, tuar har tukmi kan ton lio ahhin kanmah tein kan kal ti maw ruat cicet hlah usih. Bawipa nih a kan puak lio a si. Cu Jesuh Khrih nih cu kan mitthli a kan hnawh, a kan tuarpi. Ka fa, na re thei maw? Na thilrit kan chan lai, kan phurhpi lai. Kan nun hi cawt, keimah he kan kalṭi lai, kan titu a si. Cu Jesuh Khrih he teinak leiah, mitthli hulnak leiah, hnemhnak leiah karhlang dingin kan sawm duhmi hna si. Kan dihlak caah Bawipa nih thlawk an chuahpiak ko seh. Amen.

Nen ah Bawipa Pathian a rak thangṭhat i thlaza a rak camṭimi thawngṭha bia ai hrawmmi kannih kan dihlak cungah hin siseh, kan Pa Pathian a dawtnak, kan Bawipa Jesuh Khrih vel ngai zaangfahnak, Thiang Thlarau hawikomhnak cu a tun zungzal tiang dong law hmun camcin ko seh. Amen.